Hello guys, amamukela ka YouTube channel ya hina Comedy Lanwani. Khomenyiku Vatengambana.
Ma swi tiva siku ri nga rin'wana ni tshama hi mi tisela swilo swa proper. So ya namuntlha hi ta va hi karhi hi chuna ti-golden rules. Eh, hi ta va hi ya hi discuss ti-golden rules nambe mabebeza leswi hi navelaka nga ku hi ngo swi implementa eh, swi tirhe ka relationship ka relationship ya hina eh, kumbe leswi swi nga ta hi fambisa kahle. ka relationship ya hina kahle kahle so yo hlanganisa hlanganisa miqondo ya ta hlanganisa tirules leti and then hi vona after leswi maybe swi nga endla tin'wani ti teka tin'wani nga teki kumbe ti hlanganisa kumbe ti teka hinkwato so tshamani na hina since ya hala ku sungula mi nga rivali ku ya mi subscribe mi like mi share mi commenta mi hi kurisela youtube channel ya hina so loko u dya nkarhi a wu ri hi vhela hi nghena makeni kabes

um handle ka ku kuma ku kwatelana dyambu hinkwaro ku miyeliwe ndlwini ku yo winga ra ha ku na vanhu ma vo swi la hi vulavula exo a ta ku yini um leswiyani va swi twisanya hi vulavula hi twisisana and then hi jampa ka hina hi vuyelelana normal life ya hina leyi hanyaka yona
okay eh, twala ame ya ku sungula um ya mi ya ku sungula i i xikhongelo kahle kahle ka ha rhangise rhangise i xikhongelo ka ri xixi ka hina um swi nga vi leswaku ku khongeliwa loko u nga ku se a swi fambi swona or u khongela hi loku nga ku se ka tika se hi le xigangeni swi tani loko hi tsakile hi khongela hi khensa Xikwembu and then xin'wana na xin'wana lexi hi endlaka. Perfect.
yi yi khongela because a hi a hi- a hi vanhu va nga kumbe a hi vanhu va ku tala kumbe a hi vanhu a hi va ti a hi vanhu hinkwavo lava hi rhandzaka Mina hi leswi hi nga tsakelaka. xiswona so swin'wana i xiyimo swi- swin'wana swi la hi lwa hi hi ximoya a hi nge swi koti physical so ya golden rule ya mehe yi nga ni yeleyo ya ku ya ku khongela okay ya mina yin'wani baby mina we le ku vulavuleni hi foni ku fonela kahle hello baby

love you too baby okay
okay eh ya me yin'wana i ku eh hi fane hi va na na woni n'weti kumbe i rito leri nga ta ku wa vo loko ze khuluma lexi baby swi ngo kahle kahle a nga swi twisisi kumbe leswi endlaka swo eh a swi a swi a swi fambi hi ndlela ya kahle u twisisa. like hi ringete ku avoid mi twisisa swi la hi va na ndlela yo karhi let's say hi le hi le hi le handle sweswinyana and then kusuka maybe ku endleka nyana swin'wani kumbe se ku ku holoviwa nyana hi mistake ni fanele ni swi tiva swa ku loko no ze ni ku khoma kumbe ni ku byela i rito ro karhi wa swi tiva swa ku ya baby loko se swi so ni fanele ni calm-a down ni yingisela and then hi back-a off. ma vona so no ka ni nga ri sure swa ku hi rini rito leri hi nga ri tirhisaka no ze ni ku apeli wa swi tiva na wena swa ku loko no ze ni ku ta eh, mara hi ta ta ri hlanganisa hi ri vona swa ku hi rini kumbe hi ndlela leyi hi nga kota ku yi endla hi yona ya ku ku ku hi avoida avoida swin'wana swi ti swa ku abeli loko za a ku so swi nga endla ni relax na wehe ni swi tiva swa ku mbilu loko za ni ku so njani yi right a va ti ngopfu loko kuma ku le vanhwini hey hey hey okay na- 96 perfect okay okay yin'wana ya mina loko un'wana like let's say mina wena and then un'wana a nga endli swona wo fanele n'wi byela ku baby wa ta ku yini leswi nga swi endla layani a ni swi rhandzi then ku kuma ku ni ta ku kumela xikhonanini i xi endla futhi and then ni ku gungulela swi twisisa hi ndlela leyi ku gungulelana kahle kahle a a swi kahle hi swi hi ndlela yin'wani ku kumbe u kuma ku let's say ni endle something ya bad a wu yi rhandzangi instead yo yi ni byela i ta ni kuma mundzuku loko ni tlhe ni xi endla futhi i ni gungule kunene xi ni byela ku ende tshama u swi endlile wa swi twisisa ke ni.

coz nkarhi wun'wani swa endleka ku munhu a khuluma kumbe a vulavula u nga swi tekeli enhlokweni wa twisisa so ni lava kahlekahle hi lunghise mhaka liya ya ya ya kumbe ni nga ku mina wehe kahlekahle a ri true na yoho problem yeleyo hi loko ni dyi nkarhi wun'wani a hi yingiselani kahle hi swo ni dlula munhu a khuluma swin'wana a nga swi twanga and then next thing se a khuluma mara i khulumile swo njhaninjhani wa twisisa so you have to make sure ku no leswi hi dyondza ku yingiselana loko n'wana a . vulavula ya swi kahle ku ku ku ku yingisela ku yingisela ni twanana ku hi endla yini hi ya kwihi hi vulavula njhani wa vona? yebo yes okay and then yin'wana i ku a wu foyineriwi sweswiwani jikijiki jampi teka foni gudlugudlu gone u ya vulavula ehandle u tisa ya leswi foni ya wena a yi heli i huma i ya handle vo teka yi khoma yi i answer i kha yi huma hi nyangwa hello wa swi twisa nyana vhele i fambisa sweswo like a swi kahle a ni ri wa swi endla lava Ah, Like, na ku swi no. twisisa swa ku Yeah, se swa a ni- yini leswi, babe, no. a ni ri wa swi endla a wu Eh. swi endli like vo vula ku a swi kahle wa swi twisa nyana

mvulavulo nkarhi wun'wana musi nkarhi wun'wana futhi ku fana ma a wu twa swi twa ni tlhelo huma le handle ah, ni famba ni jikajika we kahle kahle we swi ngo ni fanele ni foneliwa ni hlamula ku kwana leswi vulaka swona e wa vulavula hi loyo mdlaya fuke mdlani e eh, yinini mara hi leswo u kuma ku hi tshame emibedweni hi relaxe kahle i ta yi khoma wa swi twisisa

so ka se rivala ku mi byela kahle kahle laha hi endle sone etikolweni rules leti un'wana yo tsala ta yehe na me ni tsala ta mehe se la yo tihlanganisa kahle kahle a hi rivala ku mi byela sweleswo se hi hlanganise miqondo swi twisisa ku ku endleka yini and then mm, a yi chitangi un'we u tsale a ri sayitini un'we a tsala a ri sayitini so na me a ni tsalele ya ku um a ni tivi swa ku ni hlayile kumbe njhani kumbe to yelana kumbe to fana straight loko u ri na problem u fane u vula oh ya ya loko u ri na problem se ka yini yini hi xin'wani i fane i vula i nga tshami xi ku dya mm. lero u kuma swa ku se ni wa a ri kona a hlamala na yo kasi ku endleka yini ya u vula let's say u nga vuli u tshama na xona then ni tlhe ni xi endla mina swi twisisa and a wu swi ya swi ku dya goza u xi vulanga so ya nga ku yi hlayele nyeleswaku hi fane hi tekela ngohlokweni ya leyiwani na yo swi la yi nghena mara a ri awe si ta vona so since u yi vulile ni ta yi jampa ke okay ta nghene ka ya ya respect um ku nga ku hloniphana ya swi lava ku hloniphana hi ha ni nge zi ni yi explainile leyi kahle kahle ku hloniphana ku hloniphana ya ku ku ku ku tsongahata ku na ku na mavulavulelo ma mavulavulelo man'wani kun'wana swa ku la ma fit kun'wana la ma fit u kote u dyondze ku adjust adjust swa ku sweswi ni ku so so so so so ku fanele ni vulavula so so so so so otherwise ayi tiwe leyiwani a ni sure ku i hulini or teyelana na mara leyeweni ka nga ri a yi vulavula hi ku loko u kuma ku a ya weyiri loko u kuma ku hi le xikarhi ka vanhu a yi holovi a yi holovi um hi ta yi solver kahle loko hi fika ndlwini nakona loko hi fika ndlwini a hi fiki hi holova ho vula ku wa ta ku yini layani ma swi twisanyana um ya ku hi ta fika ku um vhele wena ni ku na wu ri a hi holovi vanhwini hi ta fika hi holova ndlwini a hi holovi hi fika hi vulavula ku ri heyi ya leswi a nga swi endla layani ndzi kandziye xikunwa xa le makuma ni swi rhandza wa swi twisisa njhe se lero lo- loko u ni kolisa kwale ni fanele ndzi khoma vhele ni pretend ni se hi le grooveni ni ho ti wu khipilela mara a ni swa nicha ta vuya vambamiwa vanhwini famba mayiwa hi timbilu la okay okay a hi lwi vanhwini Eh. like let's say kwalaho ku hi ri ku groove-eni ne and then u kuma ku ni endle something yo karhi yi nga ni tsakisi yi nga ni tsakisi a ni wa swa ku ni ta ku byela swaku baby ni kombele ni heleketa hi ta famba ya two i nga vula mara i nga vuli hi ndlela ya ku lwa vulavula hi ndlela ya kahle nga vula kwalaya mara ya mara ya esayitini ende loko u vula i nga gunguli i nga lwi vulavula kahle ku i bebe wa takuda yani wa swi twisisa takuda na mina loko ku ri ku na swi twisisa ku vhele ni endle mistake ni ta vula ku kombe ni khomela wa swi twisisa nyana because ni ta kota ku tlhuveka hi enjoya hinkwenu wa swi twisisa nyana ya twala ya because a ni nge ni a ni nge groove ka swa ni dya kahlekahle ni fanele ni ku byela mara hi ndlela ya kahle mi ku kokele sayitini because laya ni phele loko ni byela hi loko u kuma ku vhele wa ni byela and hi le evanhwini ku fana na ku holova vhele exikarhi ya ka vanhu so loko u kuma ku a ni okay ta ni byela sayitini i kuma ku ni byela hi ndlela ya road swa swa ku mina a ni nge groove kahle loko ri ku le groovini se hi fane i i ni byela hi ndlela ya kahle ya ku a wu le ku lweni wa swi twisanyana eya coz swi hi ndlela yin'wani u ta onhela lowun'wani ntsako ende a ku onheliwi wena mara swa swa ku wo ya reset-a xidyoho hi xidyoho u ya u onhela lowun'wani se swi kahle ku u n'wi byela hi ndlela ya kahle. Alright
okay so ya twala yeleyo so ku na yin'wani ya mina ya ku ya leave-ini . ta lava yi tiyisisiwa leyi sure guys leyi leyiwani swi ta lava yi tiyisisiwa swa straight swi ta lava vhele yi mastariwa mara yi angarhela sweswi swa swa ku solve solve solve ti-problem nyana because ni vona nyana yo hlaya no kwatelana kwatelana so leyi i ya ku a hi tleli embedweni a hi nge yi mbedweni eku tleleni hi nga solvanga problem. ah, no matter se ku yini loko hi fanele loko se hi nghene embedweni se hi va hi risolvile because eh, loko se hi nghene embedweni hi kwatela N'wana non'wana hi pfuka hala muzali la ku pfuka la ku banyana a swa ha tsakisinyana swona so hi fanele loko se hi le se hi kwatelanile a hi ngheni bedweni hi fanele tiraka tisolivhiwe timhaka or else ta tin'we ta tlehasi hayi a ku tleliwi ku nga mala ku nga tleliwi hi tshama hi yo vona so a hi yimbe loko un'wana a tlela u pfuka ku heyi
e a wu mbele kahle kahle mbele luwa loko yo ze olova a yi a yi a yi ngheni bedweni nga ma ni tshama laha yi bukhanaahlaya tshama and a wu fambi a wu heli
yo hayi kona jo a wu heli loko munhu a kwata

I love that baby tahuma ndi a tshama hala toilet tsena yi nga webo drata leyi nga la va kuma se yi tshami hala va le ku hala va le ku hala nkoveni hala to tshama hala nkoveni hala hansi okay kutayaho sweswi a ni hlamulile a ku ri ya me yo fika u eda eda swin'wana Lawile.
but so far so good na ti enjoya ah, ka ha salanga ka tala guys let us know na n'we loko leswaku na tin'wana mi navela nga ku hi ngo ti endla ti ta hi pfuna ka relationship ya hehe mi nga comment mi hi byela na hi ta vona leti a hi si na finalize mara most ta twakala guys and swin'wana ha swi endla swin'wana ha swi endla already just ku advise van'wana ka relationship ya ku fanele ku va ku ri golden rules mm. mi byela swa swa so na so na so a swi nga endliwi swa so na so swi endla ku relationship ya n'wina yi va na layeni swi tikomba swa ku mi ya kwini mm, ende letiya hi ti endlaku tin'wana hi ngo hi byelani u kuma ku vhele swi swi normal swa ku swi swa so a swi kahle so hi ku sweswiwani hi ti vulavuleni futhi swa ku hi to nyanya ku hi tikhomelela ka tona yebo yes Ndebe. and then yin'wana rule a hi jajani ha dyondzisana a hi jajani a dyondzisana yeah
a hi jajani a dyondzisana lero u kuma ku ni endle something xin'wana ni loko ni jaja vanhu leswaku wa swi twisisa nyana loko wo endla so swi ta endla so Wa swi twisisa nyana. mara ni fanele ku byela hi ku ku hleka bulu Hleka yini? Wena u fanele i ni hleka. rhanga ni hleka swa ku mara bebi heyi ni la ku bela okay a ne ni loko ni ku hleka ni la ku at least nyana u hatla u swi khoma
mara a yi jajani
kona na nge jajani tirhondisa kahle na ku me phela ni munhu wa ku tirhandzela ku hleka u twisisa se ni ra swi tiva ni fane ni ri hleka minkarhi yin'wana and loko ni ri hleka a ra ha yini no tlumiwa laha tihlweni u to ni hleka
eka ni nga se tluniwa so mara ni ta avoida swin'wana ni cheka ni swa ku i xiyimo xa xi yime kwini kumbe swilo swa njhani no hleka swin'wana na swin'wana na swin'wana swa swa serious swa ku vhela a ni nge mara swa pfuna siku leri a ni vabya siku leri ra i hleka Eh, siku leri a sa u hleka yini ka a swa ni bela ndzi sa leswi beriwa hi yini? Ah, swa endleka ndzi sa- so and a ni nga yi swa swa ku i wo vabya straight loko se ni ta ni confirm swa ku se wa vabya swa ku ni ni sanisiwile njhani

ni ku nesa nesa ni baby a hi fambi ntirhweni famba na ntirhweni ta mina ni ze ni leta ni le ntirhweni guys almost vhela na ku lova ni le ntirhweni na na nesa nesa na baby se la mara swa ha sungula leswi ka ingaku as joke nyana so course hayi ku swa ha sungula uma plus or minus eight hours i cash oh, package jokes Ah, leswi ya phela dewu leswi nga ndisa swo vhela swi ri fani ya Phaladzeni fani ya ku Hey, it's phalaza. another story guys Oh, mi okay, byela a hi guys. save makana o se hi save Oh, okay ta endle video yin'wana hi karhi hi hlamusela ku ku endleke yini siku leri hi byeleni commentani mi hi byela loko hlaka ma swi lava ku ku swi tiva ku ku endleke yini siku leri mara eish ta ku yini so vesa okay leyi leyi yi fane yi yelana ni leyo hlaya i i i wa ha ku heta ku yi vula me ni tsala swa ku supportive like ku hlaya ka wehe a yi a yi te yini a yi jajani ya mhaka yi a dyondzisani ya so a ni tsala leswaku supportive ku yi va supportive ka munhu ka munhu wa wehe xin'wana na xin'wana lexi a xi endlaka hayi xin'wana na xin'wana lexi.

relax baby swa ha tele ma relax ya so swi la hi va support hi ndlela leyi swilo swa wena leswi swi endlaka na mina leswi swi endlaka hi sapotana and then swi endla ku yi bindzarini xi va kahle yin'wani ya foni ya baby foni ya mina foni ya mina foni ya baby
Oh, hey, fella ka tifoni la.
Foni ya munhu wa mina, ya munhu wa mina, ya mina.

vakhale va ri foni ya munhu o a wu yi khomi u nga Ah. khomi foni ya munhu foni ya nuna wena hi ku heyi Eh, vakhale o khensa hi ku hina hayi hi new generation hi teka thekinoloji leyiwani ya ya kahle a va khale vhela vo ka va nga yi khomi and a ku twan tifoni ta kona letiya ta khala ku ngo va tifoni ta sera a ko va swikorikori tse se ta sweswiwani at least ya wa teka foni ya munhu wa we ku bebi na u tlanga game avo bebi na ku teka pitch bebi na ku teka pitch loko o swa swi borha ku loko ya loko u lava ku teka picture kumbe swi borha loko swa ku

u lava ku secha seche foni teke foni yendlisa swookayokayi
sweswiwena ni ya ni na foni u yi na foni loko ni teka foni ya wena ni nghena na ka ti-social media hinkwaswo a i problem i problem
ka whatsapp ka social media whatsapp ya wena yi endle yini yi na yini whatsapp ya wena na ku vutisa swa ku u lava yini ka whatsapp a yi na nchumu mara se loko swa ku u lava yini a ni ngheni ka whatsapp ya wena u nghena kwihi okay a ni na foni e social media ya hinkwena ne okay u nghena ya whatsapp ya baby u kuma ku a ni a ni na foni a yi na a yi na airtime mara yi na data um and then la ku senda message ku u funi whatsapp ya wena u lava ku sendela
ni lava ku se ni Vo mhani. va le kaya ya swi A swo na fana- problem u swi endla munhu swilo leswi. ya no ku la ku ku va ku ri problem A hi problem.
Okay. Problem i ku se u nghene ka WhatsApp se u sungula u secha secha nga ku u lave swilo swin'wana so a no hlaza ku na nchumu guys don't get me wrong coz swi swi dlaya na miqondo swi twisisa a ni hlaza ku njhani njhani u twisisa baby u wa yendla baby u fila free loko u khome foni ya mehe a na problem na swona

mugono ye vula ku ku fana loko u kuma ku okay ni vo nyika example Eh. eh va ri ni tala ka ka kokwani no nyika example leswi ni nga swi Oh, byeli eh, yo eh. hlamala eku bebeni ku na famba ni ya ka kokwani kasi swi ri kahle ku loko u kuma ku na swi cabanga miehleketeni ende na swi tshemba ni bya swa ku bebi va ta ku namuntlha leswi nga ndla ni ya ka kokwani vo ende ni tshama kha swi swa ku oh, okay kumbe u nga kuma ku na wo decide ku hayi hi ta famba hinkwenu wa swi twisisa hayi ko ku na famba sweswiwani wa swi twisisa na ya hi- swa swa important ngopfu guys mo special ka ti-relationship ta ta ku ta vanhu lava kalaka va nga tshameki swin'we wa mufoni a ni byele munhu wa wena eyi ni ta huma la ka jike xitolo swi twisisa eyi ni ya kwini kwini mabeveza one two three wa swi twisisa hambi na baby hi tshama swin'we la swo boha ni n'wi byela baby kwini kwini kwini kwini a ni nge suki ni nyamalala mara hi swona swa kahle ku byela munhu wo heyi ho ni kuma mi ya hlangana edorobeni mi ri two a mi byelana nanga bo se wa swi vona a swa ha tsakisi ku le se u le kule u tlhela ku nghena hi khona eyi hlangana na munhu wa wena wi ngopfu namuntlha wa tiva yini yini hala ku u wa njhani ku munhu mi tiva a ri tifanyana ya swi kahle ku mi byela mi ku baby ni ta huma loko swa swa ku la ka chuchela nyana baby ekuseni ni ta huma namuntlha chela ni ma out nyana ni ba two ya toho at least na yena a swi tiva wa swi vona. loko u vuya wa vula ku ni vuyile mm, hello baby ni vuyile a nga stress ngopfu na yeye wa swona so ya a nga vuya a nga vuyi ha wa swi twisanyana swi endla no we no we i va i ri safe mm. naswoko wa munhu a mi humini e a nga ni fanelanga a nga vuyangi ku endleke mm, yini avo ya
so ya tamete hi le bebezana yin'wana ku heleni a ku ri ya secret ya ni lesela okay guys loko leswaku ku sungula na yo video leyi le ma eku sunguleni ta fika na yo lamakumu a saluta hi ri shout out shout out shout out shout out xona n'we kumbe mi nga mi dyondzini ku na leswi mi nga tekatekaku masweswinyana um timbirhi tinharhu ku va ya mutani leswi mi vonaku swi ta mi pfuna hi kombela mi swi teka leswi mi vonaku vhele ka n'we swi nge tirhi ha ma swi veka sayitini a hi nandzu na swona ndlela yaleyo ya so what we gonna do now ne tirusi leti na bebezana hi titsale hansi ndeni ta hlanganisa tin'wana ta fana ta xita hi xitalo ta fana ta tsala hi va na golden rules ta vona swa ku tingaki from one ti ra seven kumbe one to ten then ni tsaleka phepha lerikulu ta damareta mi
phepheni ku at least ti tshama ti ri kona endzhaku ka xipfalo or ti se yani loko munhu a huma ewa swi swa ku heyi kambe va te loko ni huma ni fanele ni vula ende a ni vulangi ene va masi no huma xo ya swi tshama swi ri la miehleketweni na liya ya ku bika swi ta hi kuma swa ku hi nga hlaya swa ku ku va na rito ro karhi lokukulu swa ku ya swi ta hi kume rito ra kona swa ku hi nga bala kwini.